Azat ýoly, azat ýoly, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam Türkmenistanlylar, salam ildeşler. Birnäçe wagt bäri biz umumy Gökdepe ýagdaýy barada, bi Gökdepäň alnyşy barada, bi il içinde, türkmen halkyň içinde milletparazlyk, tireparazlyk meseläň bardygyny, şu meseläň çözülmedigini şu wagta çenli görünýändigi şol hakda gürrüň etdik. Haýsy ýurt bolsa bolaýsyn, haýsy döwlet bolsa bolaýsyn, şo döwlediň içinde iki mesele çözülmese, hiç haçan o döwlediň gelejegem ýok, bagtly görjek günügem ýok. Ol iki mesele, birinji milli mesele, ikinjisem ýer mesele. Ýer meseläni şu wagtky Ýurt eýesi, ýurt başyna gelen zalym Berdimuhamedow çözmäge taýar, sebäbi pul olaň elinde, olar häzir gerek bolsa nähili diýseň priwatizasiýa, nähili diýseň ýer paýlanşygy olar ederler. Ýöne milli meseläni çözesi gelenok. Milli mesele halkyň içinde çynnem bir öjügün ýagdaýda, ýöne basyr-busyr edilen ýagdaýda bar ol çynnem bolup dur. Ondan ondan mundan eşdilýän gürrüňleri biz diňleýäs. Olaryň hemmesi Aý kimsi sen, näýanky Gökdepäni agzadyň? Aý bir teke ýomudy agzadyň, ýene şoňa meňzeş meseläni agzadyň, ýöne sen ýaňky bir Žadan Hramowa agzaň atdy. Žadan Hramow kim? Haýsy biriňiz taý, men içinde işledim. Näme üçin agzalýar şol mesele? Şadan hramy we ýewreý diýsek bolýar. Howwa ýewreý. Şol iki sany adam gideni bilen siziň ondan günüňiz düzelýärmi? Millet balunda batýarmy? Şo meni türkmeniň esasy problemasy. Ýok. Milli, milletara, milletçilik, tireparazlyk meseläni öjükdirmek üçin aýdylýan kommentlamaryň hemmesi näme üçin halk içinde öjükdirilýär? Olar kim ugradýar? Olar KGB, MWD, prokuratura, ol trollar ýörite ugradýarlar, halkyň anyny bulaşdyrmak üçin edýärler. Awa sen nädip gitdi da indi şolar ýewreýmişler. Şo gideni bilen ondan düzelýäňizmi siz? Rasiýan bu nemesi goşundady gitdimi? Indi olardan gorkam zatmy? Ha? Ab Gazak bilen näçek? Oň bilen hem çapyşýardy türkmen. Bi Eýran bilen näçek? Owganýa. A sen öz araňyza çapyşyp ýören millete ata baba sen. Ha, a bolýa bi ýanky Mädemin hanyň goşunyna gelipdir biziň gaýraky ýomutlamyz galan tireler. Ha, ýa bi Balkanyň ýomutlar gelmändiler, ýa Marlar gelmändiler, Ahal gyrlyp durka. Hywa hana gulluk edýär, Buhara emire gulluk edýärler bular biri-birine küşgürlük dören millet. Şo mesele çözülenak, milli mesele çözülenak. A bu Russiýanyň içinde Stawropol türkmen diýlen kim? Olar kim olar näme ata-baba ýaşap ýören ýerim olaň. Nireden döräpdir olar otel? A sen nirende çowdur, igdir, agdal, tiren dämi ol sen? Hä? Olar kim sygdyrmady Türkmenistan içinde? Kim ýaşatmady? Indi öz doganlary şu mesele çözülen ak. Bu gün indi onu bassyr bussur eden bolup ertir ýene de sen plany ýewreý, a planam rus, a planam gazak, bu de eýran diýip Näme üçin edilýär diýip. Ol edilýän zat halkyň agzy birikmesin diýip edilýär. Millet şo meseläni çözmese, millet şo meseläň üstünden ösüp syýasy taýdan, umumy sosial taýdan, durmuş taýdan ösüp şo zatlaryň üstünden geçibilmese, hiç haçan öz ykbalyň çözülmez. Şoň üçin şu wagt indi bi Berdimuhamediň öňünde bi biziň ýolbaşçylarymyz eplenen bolup ýör. Ol eplenip dyzanaklap ýören adamlar bular näteňel älet adam, neneň barýarlar bulaň bir çagalary bardyr, gelni bardyr. Utanman bular nähili bir öýüne girip köpçüliginde oturyp, gelin-gyz maşgalasynyň gujagyna dozup ýörler, ärdi bu bolup ýörşi dagyna näteňe nälet, ol bir ne yslama, ne türkmençilige sygyp ýören zat. Şoň üçin owadan nepämiz bar aslynda. Pursatdan peýdalanyp ýene-de Berdimuhamedow ýüzden minnetdar. Gurbanguly han, men saňa geçen sapar milleti bu güne salyp, türmeleriň içine dykyşdyryp, beýtirip saklamagyňy bes et sen. Goýber milleti. Men bir kilipgi-de haýyş etdim, sen etme. Soň saňa ahalteke-atlary beýtrek gyryna salma. Hasapsyz, hesipsiz, iňlis bilen garyşdyryp, ýarym alaşa tohum atlary köpeldip ýörme diýdim. Diňlemediň. Indem millete beýtrek, milletiň üstünden gülüp, bütin dünýä ýaýradyp, Bular kiçeldip, emedekledip ýörsüň öz gözüň öňünde, halkyň öňünde dünýä müni bu bolup ýörsüň näme sen? Hä, heý mundanam edermenlik bormy, mundan batyrlyk bormy? Şumy bar hakylyň-paýhasyň, şumy? Utananakmy bolup ýörşüňä? Sen niräň adamsy? Bu nämäň häsiýeti? Bu nämäň düzgüni? Kanunda barmy? Nirede bar bu zat? Konstitusiýada barmy? Gaýt päliňden! Gaýt päliňden! Millet kän çydar ötmegin. Gökdepe galasyndan soň men nemäň gürrüň etdim daýaňky? Bi Owadan depäň gürrüňini etdim. Owadan depede basylan adamlaň, şolaň her tireden, her obadan, her welaýatdan bardygy. Ine, şo taýda diňe şo taýda ýagyr teke ýaýlym diýip diýemok ýa ärsady. Hemmeden bar, şol ýüz adamyň içinde her her obadan, her tireden bar şo taýda. Nä şulary jemläýin diýseň hem jemlenäýer. Emma bular şo güne düşensoň yzyndaky maşgalasy nähili? Ýene daganaklygy, gürläp bilmedi. Hany aýallary? Hany aýal doganlary, erkek doganlary? Birem gürläbilmedi. Aňyrda halk maslahat diýip bir topar O siziň obaňyzdan awlar, her kim, her adam bir obadan şonuň, siziň öz obaňyzdan. Abyryp ýakasyna tutsaňyz bolýamy, sen kime ölüm ölüm diýip gygyrýaň diýip. O kimiň ykbalyny çözüp ýör olar o taýda. Niýazowa özüni oýnadyp. Ine indem Berdim Homedow ýene şoňa meňzeş halk maslahaty gurnap ýör. Milli mesele näme? Ol Jadan ýa Hramow diýip agzap ýörler. Ol gapygula olaň ikisem. Bire segsen ýaşynda, birem ýetmiş ýaşynda. Men içinde işlän adama bu gürrüň näme gaýta-gaýta beýtdirip ýöne gijeňleden bolup ýörsüňiz. Bul bolýan zat däl-ä. Mesele başga ýerde ahyr. Ýurt başyna zalym geldi. Galany aldyrdyňyz, halkyň indi, indi ýurduň içine girer ýaly däl. Gala alyndy, indi halk ýurt daşynda, kimsi Russiýada, kimsi Ukraina, Gazagystan, Türkiýede. Ýaş oglanlarymyz indi biz aňyrda başga durmuş gördük, aý, Entäk biz ýaş, onýança Berdimuhamedow çalyşar, Berdimuhamedowyndan soňundan biz geleris. Belki Tudaý nätürn. Aý, belki Tudaý, ho-oý, ine Berdimuhamedow gitmäki eýýam siziň başyňyza öz ogluny taýýar edip goýdy. O Serdar hany eýýäm Mejlisiň başlygy etjek bolup ýör. Habaryňyzdamy, ýigitler? Ýigrimi, otuz, kyrk ýaşly ýigitler. Siz olardan artykmaç oba barsaňyz we oň ýanyna baransoň, sizem şolar ýaly eplenip, dyzanaklap barmaly bolarsyňyz. Berdimuhamedow ol ertir ölme neti ýok. Ol ertir öz-ä gitjek, ol Hamini ýaly kellesine çalma dakmasa-da bar, ahyry şonuň ýaly bir aý bir ruhany hökmünde durjak ol, näýne biz ýaňky biziň ýolumyz şu diýip, hakyl satyp. Oň oglam mejlisiň başlygy indiki saýlawda ol häzir kakasynyň ýerine barmaly. Ine etjek bolýar. Biziň detsatda şu wagt gezip ýören çagalarymyz üçin mekdebiň birinji ikinji klasyna girip ýören çagalar üçin bolsa eýýäm ol öz agtygyny taýýarlar. Ine şony şoňa düşünmek gerek. Siz ol başga millet, başga tire diýip. Hawa, oň üçin bular häzir geçjek bolýan meseles şoňalak. Nesilden nesile häzir ber faraon Berdimuhamedowyň dinastiýasyny gurjak bolýar. Nä şondan ahmal olmak etdi. Şoň üçin milli mesele, agzybirlik diýlen mesele size gerek. Eger-de kimde kim biziň Kontentimizi diňleýän bolsa siz eşitýänsiňiz her wagt her wagt aňyrdan goşulýanlar bar ýaňky meň agzanym ol alakaň hiňinden turýan tozan ýala tüweleý turup ýörenler aýna atowurlapdyr aý ýene şony edipdir muny aý ýaňky plan edipdir Kim meni çykarar at ogurlan bolsam? Ýekeje bahana bolar ýalak bolsa, meni çykararmy Berdi Muhammedow? Meni çykararmy Niýazow? Körüň elini bire düşen ýaladyp saklar. nalaýyk ýagdaýda çykardy. Halkara jemgyýet, hukuk goraýjy edaralaryň goşulany üçin goýberdi. Talap edileni üçin goýberdi. Çykgynsyz ýagdaýda goýberdi. Diýmek, bu döwlete, bu diktatura, bu zalyma täsir edip bolýar. Şonuň üçin diňe kanun esasy. Öz hakyňyzy, hukugyňyzy goramaga hakyňyz bar. Talap ediň, gorkmaň. Esasam, halk içinde bu wagt aljyraňlyk bar. Ýöne aljyraman däl, hiç. Hökümet güýçlüdir, zalym ýowuzdyr, režim ýowuzdyr. Ýöne welin, iň esasy söweş, informasiýa söweşi. Informasiýa halkyň içinden habar gelmeli, bizdenem habar ýetirmeli. Şol söweşi millet hiç haçan utdurmaz. Sebäbi dogry, kompýuteriň içini okap bilerler, fleşka diýýä, telefon diýýä, ony okar. Ýöne welin kelläň içine girip bilmez, özüň gören ýerde gürläp ýörmeseň. Ýurt içinden çykan adamlar, ýurt içine girýän adamlar onuň kellesindäki pikirini oka biljek adam ýok. KGB bolsun, MWD bolsun. Ine şol esasy mesele. Ýene-de bir üýtgeşik täsin mesele Türkmenistan diýlen ol bir e, gorkup oturan döwletde ol ýurt içinde de işleýär, hemem şu biziň nirede okyan talyplarymyz bolsa, Bulaň hemmesi hasapda, hemmesine tom tom işi bar KGBaň MWDaň prokuraturaň. Şoň üçin siz öz araňyzda gezen ýeriňizde eýläňize beýläňize gaty gowy üns berip serediň. Siziň içiňizde eýýäm KGB bilen gol çekişip işleşip ýören oglanlar bar, talyplar bar. Olar siziň dostuňyz bile palow iýýärler, bile içýärler, bile jalaýlyk edýärler. Gowja pikirleniň oglanlar, şol oglanlar bardyr içiňizde. Eger-de pikiriňizi şolara aýtman biraz hüşgärräk bolsaňyz, onda size hiç kim işdä dede bilmez. Şoň üçin talap edýär, ýylda bir sapar hökman geläýmeli, ýene-de siziň aňyrda pasportyňyzy bir ýylda geçjek bolýanyň sebäbi şo. Indi sizi aňyrda öz pikirli, e, bilimli, sowatly, e, demokratiýa paýhasa uýan adamlar görüsüne näme? Ol sizi eýýäm öz ogluna tabyn gul hökmünde görýär. Sizi şu wagtdan göz astyna alyp, sizi ýygarlap, gelenden gorkuzyp, gelen soň gitmäge ýeri bolmasyn, Öýlensin basymda çaga çuga bassyn çoň bilenem ýende ejesiniň kakasynyň ýerine ýende bir nesil gul bolsun diýip edilýän oý. Bu gaty kyn mesele. Oň üçin talyplar esasy meň ýüzlenýänim biziň deň-duşlarymyza gyrdy bi. Nyýazow bilen Berdimuhamedow. Kimsi ýurt daşyna çykdy, kimsi ýurt içinde oda nepe diýlen dowzahda ýördi. Diňe süňklerini berýär. Ýöne ýaş oglanlar indi dünýäni görýärler, bilimi, paýhasy artýar, şolardan gorkýar. Ol özüne tabyn etjek adamlar ýeterlik özünde. Pagta ekýänem bar, goýun bakýanam bar, býujet diýip işledip ýörler. Ýöne mesele sizde, ýaş oglan-gyzlar, sizde. Sizi tabyn etme neti barok. Sizi özüne däl, öz ogluna tabyn etjek. Siziň çagaňyzy özüne däl, öz ogluna däl, öz agtygyna tabyn etjek. Neti gowy däl. Şonuň üçin siz gowy pikirlenmeli. Birinjiden, aýaňky düşär bolmaly, ikinjiden hem tire parazlyk, millet parazlyk diýlen meseläň Gapdalynda görünmeli artykmaç görünmesiz ýerde görünmeli diňe öz dogan garyndaşyňyza diňe ynanýan adamyňyza öz pikiriňizi gelimem aýdýaňyz olardan alan habaryňyzam gelensoň biz ýalak Informasion nirede hak hukuk gorýan edaralar bolsa habar ýetirseňizne şonda biz şu diktatura bilen göreşibem bileris bu diktaturany ýurt içinden ýok edibem bileris.
Eý ylahy ämini.